O'r diwedd, mae antur diweddaraf Nathan Drake yma, Uncharted 4, A Thief's End. Ar ôl amser pleserus iawn yng nghwmni hen Nate a'i gyfeilliau, mae Fideo Wyth yn falch i ddweud fod yr hud a lledrith dal yna, ac yn sicr fydd y gêm yma ar ein rhestr fer am Gêm y Flwyddyn. Dyma campwaith o rhan Dweud Stori sy'n cydio'r sylw ac sy'n denu chi boeni am yr arwyr, trwy cadw gyfaill i sgwrsio a chyd-weithio efo Nate ar y sgrin am rhan fwyaf y gêm, mae cymeriadau credadwy a dwfn yn datblygu o'ch blaen. Mae hyn yn cysyniad syml, Ond hynod effeithlon ar gyfer dweud stori. Mae'n syndod mae'n cael ei defnyddio cyn lleied mewn gemau fideo yn hytrach na chymeriadau unig a mud. Mae yna set pieces gwych a vistas syfrdanol, ond mae darnau bach o hiwmor a bywyd cyffredin sy'n sicrhau eich bod yn poeni am y canlyniadau. Gweler Nate ac Elaine yn cystadlu dros bwy sy'n golchi'r llestri er enghraifft. Mae yna hefyd darnau bach ad hoc yn helpu i greu cymeriadau byw sy'n adweithio i dewisiadau gwahanol y chwaraewr, megis Elaina'n gweiddi arna'i i frysio Nate pan o'n i'n chwilio am hen drysor yng nghornel bach anghysbell.

Ac wedi daesygu llwyddiannus iawn i'r hen blatfform, dyma'r ymgais gyntaf ar gyfer y PS4. Mae yna elfennau newydd y tro hyn, efallai yn gweithio'n gwell na'i gilydd. Mae yna mecaneg newydd i ddefnyddio rhaff, sy'n ychwanegu amrywiaeth da mewn sawl darn. Yna, mae yna mecaneg i bigo pacedi, sy'n cael ei ddefnyddio unwaith yn unig, ac wedyn yn cael ei anghofio'n llwyr. Gweler hefyd dylanwad campwaith arall Naughty Dog, The Last of Us. Defnyddir effeithiau llwch a golau i creu awyrgylch amazing, ond mae'r sgyrsiau dewisol yn teimlo bach fel collectible arall diangen, yn enwedig pan fod sgript mor dda a deialog achlysurol credadwy yn barod. Ond i fetrans y gyfres, diffyg elfen oedd yn presennol ar y PS3 sy'n siomi tro hyn. Heb greu ormod o spoiler, mae darn trydydd y gêm ychydig yn fflat os oes gennych ddisgwyliadau wedi eu seilio ar y tri gêm gyntaf. Efallai ni fydd hyn yn amlwg i bobl newydd i'r gyfres, ond mae'n dewis od, yn enwedig pan fo'r gêm yn ein atgoffa'n uniongyrchol am elfennau plot y trilogy greiddiol ar sawl achlysur. Neu ti'n grwydro trwy hen bethau yn y lofft, ac hefyd elfennau da'r multiplayer er enghraifft, sy'n ein arwain i ddarn olaf yr adolygiad. Er taw'r ymgyrch stori yw'r prif atyniad, mae'r rhan multiplayer yn digon hwylus hefyd. Mae yna mecanics unigryw sy'n helpu i chi deimlo eich bod yn rhan o fyd ehangach Uncharted. Erbyn hyn, mae yna sawl patch hefyd i wella'r profiad ar-lein. Gorau oll i'r helwyr trofi yn eich plith, mae'r troffïau y darn yma yn rhai synhwyrol iawn sy'n canolbwyntio ar ddysgu'r mechanics yn hytrach na grindfest diangen a diflas. I gloi felly, mae Uncharted 4 yn ychwanegiad gwych i un o brif gyfresi exclusive y Playstation. Mae 'na hwyl a sbri di-ri wrth ddilyn Nate a'r griw ledled y byd. Mae 'na siampl hynod o sut gall gemau fideo creu stori a phrofiad rhyngweithiol gwell nac unrhyw gyfrwng arall. Mae Naughty Dog yn haeddu pob clod am ymdrech benigamp a llawn chrefft. Dyw e ddim yn berffaith, ond mae'n sicr yn gêm da iawn iawn, a dylse fod yn rhan o gasgliad unrhyw un sy'n mwynhau stori da.